Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Terry Spaċ li hija awtriċi u poeta ta' diversi xogħlijiet fil-sna differenti, fosthom erba' ġabriet ta' poeżija. Arpeġġi li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2004, meta tkellimni, Sfumature u l-aktar wieħed riċenti Inher Element. Therese għandha wkoll tmien kotba għażżar, fosthom naqraw u nirrimaw li huma set ta' sitt kotba ta' proża u poeżija. Hija rebħet ukoll diversi konkorsi kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Allura Teris, tgħidilna daqsxejn xi rajt dan l-aħħar? L-ewwel nett grazzi tal-istedina Antonella. Kif qed tajjeb inti għalkemm jiena ktib proża u ktib poeżija, però il-ġeneru preferut tiegħi huwa l-poeżija. Għalhekk illum ħsibt li nġib dan il-ktieb New and Selected Poems ta' Loris Edmond. Dan il-ktieb huwa ppubblikat minn Bladex Books illi min hu familjari mal-pubblikazzjoni tal-ktieb jaf illi hija kumpanija ta' pubblikazzjoni Ingliża li l-nies li tippubblika jridu jkunu diġà stabbiliti fil-pajjiż tagħhom. Dwar il-poetessa, Loris Edmond kienet minn New Zealand, twieldet fl-ewwel parti tas-seklu 20 u mietet fit-2000. Hija hija meqjusa bħala waħda mill-poeti distinti ta' pajjiżha għaliex għax il-poeżija tagħha kienet imxerrda ma' kollunkien. Barra minn hekk hija kienet pijuniera, pijuniera fis-sens illi meta f'pajjiżha kulħadd qed kien qed jikteb b'dak il-mod tradizzjonali, hi ma ddejqitx titbiegħed minn dak l-istil ta' kitba u ħadet stil ġdid ta' kitba għaliha nnifisha illi llum jiseħħ kontemporanju. Kienet pijoniera wkoll għaliex bdiet il-WOW. Il-WOW hija Words on Wheels, jiġifieri kienet flimkien ma' sħabha l-poeti kienu jduru b'karozza ma' New Zealand, fl-irħula, rurali u jaqraw il-poeżiji lin-nies biex iressqu l-poeżija viċin tan-nies ukoll. Hija poetessa li Bħali kienet omm u rabbiet it-tfal u damet ma bdiet tippubblika tard ħafna f'ħajjitha, fil-fatt l-ewwel ktieb ħarġitu meta kellha 51. U minn hemm minn hemm lil hemm jiġifieri baqgħet qatt ma ħarset lura baqgħet tikteb u minħabba n-natura tal tax-xogħol tar-raġel tagħha vvjaġġat f'ħafna pajjiżi fil-fatt fil-ktieb issemmi l-Afrika, s-South Africa, l-Balkani u Franza għexet ħafna fihom. Ħajja li qalbitha daqsxejn lilha u lill-familja tagħha però wara hi stess stqarret li mmaturatha ħafna. Din il-ġabra fil-fatt fl-1985 rebħitha l-Commonwealth Poetry Prize u ftit wara ġiet anki onorata mir-Reġina Eliżabetta peress li New Zealand hija wkoll fil-Commonwealth. Hemm xi poeżija li laqtitek mod partikolari f'dan f'din il-ġabra? Eħe, bħala regola ġenerali il-poeżiji tagħha huma diretti ħafna u huma miktubin b'mod sempliċi li jista' jifhem kulħadd. Però meta inti taqra il-poeżiji tagħha mhux biss tifhem dak li tagħtek jiġifieri bħala kliem, imma iġġagħlek illi tifhem dak li anke ma qalitx. Għax il-mod ta' kif tibniha l-poeżija hija għandha karatteristika speċjali. Grazzi ħafna talli kont magħna, Therese, għaddilna l-ħin sfortunatament. Aħna nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna u nfakkrukom fil-kompetizzjoni tagħna. Iktbulna u għidulna l-kotba li qed taqraw dan l-aħħar, għamlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u lejn l-aħħar ta' din l-iskeda aħna se nistiednu l xi ħadd minnkom biex jiġi u jkellimna dwar dak il-ktieb.